Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re boela mo kgatisong ya rona ya tsatsi eno,

Mmaagwe ngwana o tlhokagala gore mo nakong e e rileng a ba boleletse batho ba ba rileng ba goromente gore rraagwe ngwana ke mang se se direlwa gore setankana sa matsalo a ngwana se kgone go tsenngwa maina a ga mmaagwe le rraagwe Ga mmaagwe ngwana a sa ntshe maina a ebile a sena um lebaka le le utlwalang gore ke eng a sa ntshe maina a o kgone gore a bo a sekisiwa a tsenngwa mo kgolegelong kana a bo a duedisiwa madi mo go dira gore jaanong bo mmaagwe ngwana ba ikutlwe o kare ba mo kgatelelong ya gore ba bua gore nnyaragwe ngwana ke semamma Ha re ha sekai mo gongwe e le thabo buang le mpho um mma go ngwana ba lebelela gore nya mme thabo yene kgwedi le kgwedi o tsaya two hundred pula buang o tsaya three hundred o mpho yene o tsaya one point five ka gore ke a patelesega go bua gore mang ke raago ngwana nte ke re ke mpho ka gore mpho ene e tare ke ta ke batla madi a tlhokomelo ya ngwana o ka nthusa ka sengwe se se botoka gakologelong gore ga ke bua ke e ga se ka ihela mme motho o e leng gore gate ke ene rraagwe ngwana o tshwanetse gore a iponagatse Ko um mantlwaneng a goromente e a gaphegileng gore a beye monwana dipampiri tse di ruragatsang gore ke ene rraagwe ngwana ga gana ebile a bua gore yena ga se ene rraagwe ngwana o tshwanetse gore a duela madi a ditlhotlhomiso tsa go supa gore a ke ene kana ga se ene rraagwe ngwana mo go teng paternity test ga e le gore monna yo ga a kgone go duela madi a um ebile a sa kgone go duela e le gore nnyaya ga ana madi ka gore kana um dithothomiso tse ga ke utlwa gate di ja bo 3003.5 motho ga e le gore kgwedi le kgwedi um o tsaya madi a ka ona ka 1.5 ko mmerekong wa gagwe ga gona nako tse dingwe tsa ka kgonang go tsaya madi a kana ka 3000 kana 3.5 teng mme ga a sa kgone go ntsha madi a tlhotlhomiso yone eo leina la gagwe le tsenngwa mo setankaneng sa matsalo a ngwana

ebile e nne mmaagwe ngwana o nnang a eta kana a kopa gore a nne a etela ngwana nako tse di rileng jaanong ga re leba kgannye kgannye ga e mothogo ka gore a nako e ntse e tsamaya motho a lebile ngwana ba bona gore ee ngwana yo ga ke mo lebile yana ga a tshwane le nna Ga a tshwane le ope ko ga rona ke batla gore ke mo ise dithothomisong gongwe nako e botshelo bo ntse botoka o hiwa madi a ko godimo ko tirong ya e berekang a ba isa ngwana dithothomisong a re re ngwaga tse thano di hitile kana ngwaga tse lesome Ga dingwaga tse lesome di fetile yalo kana jaanong go na le kitsano ya motsadi le ngwana e e setseng e diragaetse mo go teng parent and child relationship ngwaga tse eh, lesome tse di fetile yaanong ebe ditlhatlhobo dita di supa gore monna yo ga se o ragwe ngwana monna yo o na le tshwanelo ya gore a ba re itse gore keng le ga ditlhatlhobo tse di re ga se nna rraagwe ngwana ke batla go tswelela jaaka re ne re ntse re tsweletse ke go tlhokomela ke nna le wena jalo jalo mme ba bangwe ba kgona gore ee ebile leina la me le ntshiwe mo eh, setankaneng sa matsalo ebile boela ko go mmago o se ka ba tlhola o nkopa sepe ke kere a re ya mmago ngwana e seng ngwana ebile a bo a sekisa mmago ngwana ga e le gore o ntse a duela um madi a tlhokomelo ya ngwana dingwaga tse tsotlhe gore mpusetsa madi otlhe a e leng gore ke ntse ke a dirisitse mo gongwe go kgona go diragala gore kgang e e be e se ko go tsaya sepatela e se gore monne o na e belaela sepegela a tshwanela ntse a tlhokomela ngwana ngwana a ba robadiwa e be go tlhokagala gore gongwe go batiwe dikarolo dingwe tsa mmele um tsa batsadi go thusa gore ngwana a kgone go bona dithuso kana madi jalo jalo e le e re ditlhatlhobo di ntse di tsweletse e be di supa gore a yo ga se rraagwe ngwana mo go ntseng jalo mo gongwe motho jaanong o kgona gore bo A tlhakatlhakana tlhogo a baya botse gore keng dingwaga tse tsotlhe tse mosadi o ntshang ka ketsa ebile ke ene ngwana helo ke ntseng ke re ke na le ene yaanong ke seo go le botlhokwa gore o nne le thuso ka ga batho ba kgonang go dira ditlhatlhobo tse go ngongogatsa gore ka bonnete Batho ba ke ba raago ngwana. Kgang e ebile ga e diragalele hela mo bana ba ba tshotsweng ko ntle ga lenyalo. E kgona go diragala le bana ba ba tsholetsweng mo teng ga lenyalo tota. Mo ka ga molaong go teng ngwana ga a tshotswe mme batho ba nyalane leina le le tsenngwang mo setankaneng ke la monna o nyetseng mosadi yo ka gore molao o dumela gore bana botlhe ba ba tshotsweng ke bana ba lenyalo ga go ntse jalo mo tsamaong ya nako le gone e be go diragala gore sengwe sa diragala e be go bontshiwa gore ngwana o ga se wa monna o e kgona gore o bo e dira kgatelelo ya maikutlo e a tseneletseng e seng hela mo monneng mo le mo ngwaneng ka gore ngwana o tla ba itse monna o e le rraagwe dingwaga ngwaga Mme jaanong dingwaga di setse di hitile di le dintsintsi e be go tekana monna yo a se rrago. Ee, re a itse mo gongwe mo molaong go kgona go te ga e le gore ga o ise o ko o ikuele mo go tsa um dikgang tsa gore a o rraagwe kana ga o rraagwe ngwana dingwaga tse nne kana thataro e be di heta ga o kgone go itsisa kgang ya teng

Ga monna a kile a tlhakanela dikobo le mosadi, go dumela gore monna yo ke ene rraagwe ngwana. Ko nteng ga ga ka supa gore um ga se ene rraagwe ngwana ka tsela nngwe. Mo gongwe a na a tlhakanetse dikobo um dingwaga tse supa tse di fetileng, e be go ta gote ke ene rraagwe ngwana. O kgona go bua gore nnyaa mme sa le ke nna le ene ngwaga tse supa tse di fetileng ngwana ke gone a tsholwang ke ta- ke nna jang yaanong rraagwe ngwana dilo tse di ntseng jalo yaanong go botlhokwa gore go bo go nna le tsela nngwe ya gore batho ba kgone go tsaya ditlhatlhobo tso- tse go rurugatsa gore ngwana yo ka boammaaruri ke wa monna yo go sireletsa mosadi go sireletsa ngwana

Ke kopa gore le lebelele kgatiso eo ka gore ke tsenelela mo teng ga ke bua ka kgannye ga ke bue hela ka bana ke bua ka batho ka kakaretso ke bua ka dikompone di-partnership di-association jalo jalo jaanong ke tsenelela mo teng go supa gore ga motho e le ngwana ene o kgona go dira eng ka tsa kgotlatshekelo o kgona go dira eng ka tsa ditumalano jalo jalo jaanong ke kopa le lebelele

ya nngwe kgang e e re tsanang mo go yone gompieno ke ga ngwana a tabo a hiwa motsadi o mongwe gore e nne ene jaanong motsadi wa ngwana mo go teng adoption ga o lebile kgang e ya adoption mo molaong go na le molao o o bitswang gote adoption act Mme mo teng ga molao ong o bua gore di-adoption tsotlhe mo Botswana di tebe di diriwa ka ga molaong mong. Mme re le Batswana re a tlhaloganya gore re na le molao wa Setswana ebile molao o wa Setswana o na le ka ga o buang ka teng ka kgang ye ya go neelana bana adoption. Mme ebile motho o kgona go supa ko kgotlatshekelo gore

Go tla be go lebiwa gore jaanong ke jaaka monna o a adoptile ngwana. Molao wa o tshwanetse go supa gore a ke ka ga neelano ya ngwana e diriwang ka teng ka Setswana. Mo gongwe o kgona go nna ee ke ka ga go diriwang ka teng, mo gongwe e tlabe e le nnyaa ga se ka ga go diriwang ka teng. Go tlabe go re garologana hela ka ngwao gore ngwao ya morahiwong ya reng. Mme ga le twa ko molaong o wa neelano ya bana, adoption, ka ga molao o o kwadilweng, go na le tsamaiso e e tshwanetseng gore e salwe morago. Mme ga e sala morago jalo, go tla bo go tsenya dikgotlatshekelo mo teng, mo e leng gore ga ke e ga sekai, ga mosadi a nna le ngwana mme a mo tsholetse kwa ntle ga lenyalo,

Ditshwanelo le diteta tsa gago mo ngwaneng di a kgaolwa. Ga e sa tlhola e le motsadi ka ga molaong. Motsadi ke monna o yaanong o montšha o o tsereng ngwana a mo adopta. Ka jalo, rraagwe ngwana o tshwanetse gore a hiwe dipampiri tsa kgotlatshekelo gore a supe gore a wa dumalana kana wa gana a ba a bua gore ke eng a dumalana kana a gana Mme le mo dipampiring tse di isiwang ko kgotlatshekelo tse di simololang gannye motsadi o e leng gore o rata gore ngwana ba mo adopte le motho o montšha yo o a nyalaneng le ene kana o a nyalanang le ene a bue gore ke eng a batla gore a ntshe ditshwanelo le diteta tsa motsadi o o tshotseng ngwana yo

di dintsi ka gore jaanong ga ngwana wa sethola e le ngwana wa monna yo ga gona gore ngwana yo o ka tsaya o ka ya ko monneng mo go tenne ena mo tlhokomelang ga ana teta ya go nna le ene jalo jalo motho o tabong a motsere a mo adoptile yo e tabe e nna ene motsadi wa gagwe mme ebile se se kgona go diragala ga e le gore ngwana o tsholetsweng kwa nta ga lenyalo o nna le rragwe mme rragwe e le ene o nyalang mosadi o sele mme ga a nyala mosadi o sele e le bone ba ba mo tsayang yanong go tabe go hedisa kgolaganyo ya motsadi le ngwana gare ga ngwana yo le mmago wa mo tshotseng mo go rang gore ha mosadi yo O e leng ene mmaagwe o o tshotseng ngwana le monna o a adoptileng ngwana ba kgaogana, lenyalo le hedisiwa ke kgotlatshekelo mo go teng divorce. Monna yo ke e tswelela e le rraagwe ngwana. Ga a ka ke a re jaanong ba sena go hedisa lenyalo a ba re ebile le ngwana ga e sa tlhola e le ngwanake ee. Leina la gagwe le tabe le tsentswe mo setankaneng sa ngwana ebile ga ba kgaogane jalo o kgona gore a ba abatiwa madi a tlhokomelo ya ngwana mme o kgona gore a ba abata gore ngwana a nne le ene a re nna ke le monna yo jaana ke batla ngwana yo a nna le nna ka gore

mo molaong ngwana o ja boswa mo go mmaagwe um go sena dikgweberego dipe bogolo jang ga ngwana yo e le gore mmaagwe ga a tlogela mokwalo wa gore ke bomang ba ba tla jang boswa jang mo go tingwile mme ga ngwana e le ngwana o tshotsweng ke monna mme monna o a sa nyala mmaagwe ngwana

Mme ha a le ko godimo ga eh, dingwaga tsa lesome le bohera bobedi, se a ka se ikopelang segolobogolo ke madi a tlhokomelo. Yaanong re tshwanetse go tlhaloganya gore madi a tlhokomelo ya ngwana a tshwanetse go duelwa mme ebile ha motho a tlhokagetse Boswa bo isiwa pele ko tlhokomelong ya ngwana bogolo jang ga ngwana a le kwa tlase ga dingwaga tsa lesome le bohera bobedi gore a ngwana ke ngwana o jang boswa mo go mmaagwe kana rraagwe go sa kgathalasege Mme ga e le gore ngwana o yaanong o ko godimo ga dingwaga tsa lesome le bohera bobedi ebile a kgona go itlhokomela go rela gore motho wa kgonang go ja boswa hela go sena dikgoberego mo go yene ke mmaagwe rraagwe yene o ja boswa mo go yene ha rraagwe a mo tlogetse mo mokwalong o wa kgaogano ya boswa o ile gakologelwa ke bua ka bana ba e leng gore ba tsholetse kwa nta ga lenyalo mme bana ba e leng gore ba tsholetse mo nyalong bone ga motsadi mongwe le mongwe wa bone a tlhokagala ba na le bontsha bongwe jwa boswa ko nteng ga ga batsadi ba bone ba tlogetse mokwalo wa kgaogano ya boswa ba bua gore bone boswa ba go tlogelela batho ba sele kana ba ba tabogaganngwa ka tsela e e rileng golo mo go tsamaisiwa jaaka go kwadilwe ko nteng ga ga ke yaka ke buile ga bana ba le ko tlase ga lesome le bohera bobedi ga ba le ko tlase ga lesome le bohera bobedi mokwalo o tshwanetse gore o bo o dirile gore se ba se tsayang se kgone gore se ba tlhokomele Go ithelela ba heta tsone dingwaga tse ga se sa ba tlhokomele go rela gore dilo di tsewa mo go ba bangwe ba ba ko godimo ga dingwaga tse gore di tlhokomele ngwana yo o monnyaneng mo gongwe dikgang tse re ithelang re di utlwalela Ke ha batsadi ba ne ba nyalane e be ba nna le bana. Batsadi ba e be ba kgaoganngwa lenyalo le hedisiwa ko ke kgotlatshekelo. Re re ra bone um yaanong ba tebe ba kgaogane le dithoto tse neng ba di bone tsa nyalo. e be ge ra bona ba ta go nyala mosadi o sele kana mme mma bona ba ta go nyala monna o sele bana e be ba re re he boswa re he boswa pele ga o nyala motho o sele boswa jeng boswa jeng ga gona boswa jo e leng gore bana ba ba tshwanetse go bohiwa batsadi ba santse ba tshela ga go tshwane le ga e le gore um re ra bona a santse a le mo lenyalong mma bona a ba tlhokagala ga a tlhokagala jalo go sena mokwalo a kgaoganngwa boswa ee ba ka kopa gore ba hiwe bontsha bongwe kana e le ra bone o tlhokagalang jalo jalo mme ga e le gore batho ba ba ne ba kgaogantswe um lenyalo le hedisitswe ke kgotlatshekelo

Fala, lo tsere lebile ke di isa kwa Red Cross, lo na le taba bona gore le tswa yang. Molao wa lealo, molao wa motsadi o kgona gore a ba sa tlogelele ngwana le ga e le sepe. Bogolo yang ga e le gore motho ke motho o e leng gore le ga re re ke ngwana ke bogolo. Gantsi batho ba ba tang ko batsading ba re re heng boswa, ga se batho ba ba ko tlase ga dingwaga tsa lesome le bohere bobedi. O itharele batho ba masome a babedi le bothano le go heta jalo jalo. Yaanong ngwana o yang ko motsadi mongwe le mongwe a mo raya jaana a itse gore ga a na teta ya gore a ba a ja boswa batsadi ba santse ba sela le ga ele Ga godimo ga moo, ga e le gore batsadi ba mo lenyalong mme mongwe wa batsadi a ba a tlhokagala ba sa tlogela mokwalo o o supang gore boswa bo kgaoganngwa jang bana ba go sa kgathalesege dingwaga tsa bone ba na le teta ya go ja boswa bontlha bongwe ka ga molaong Mme kgang e ke e bua ke tseneletse ha ke tsena mo dikgannyeng tsa kgaogano ya boswa mo kgatisong ya me ya pele. Mo go lebelelwa gape gore a ne ke dilo tse e leng gore di dirisiwa go lebilwe molao wa Setswana kana wa Sekgowa jalo jalo. Yaanong lebelelang kgatiso eo go tsaya go tetse go thamaletse. Ke itse gore go na le um kgatiso nngwe e neng e kile ya bo e tsamaya e bua gore nya batsadi ga ba nyalane ebe yo mongwe a tlhokagala bana ga gona ga ba tlanang teng boswa bo jewa ke motsadi a le mongwe helahela ee eh, eh, molao ga o lealo molao ga o lealo go thelele molao wa re ga go sena mokwalo o

go bona gore ke mang o nang le teta ya go ja boswa ebile a bo ja jang ka um selekanyo se se rileng ka go rialo ke sologela ga le tsere sengwe se se mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le rate le amogane melaetsa um le letse toloko gore nako nngwe le nngwe ga ke tsenya kgatiso e ntšha e be le bolelelwa Ke kopa le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, maranyane a Twitter at BW Thinking Law, ebile e be le tsenya di-comment ko tase le bua maikutlo a lona mo kgatisong ye ke lebogela ga bo le ntshala morago le thotloetso ya lona um ga e le gore go na le dikgang tse le batang ke bua ka tsone tse ke iseng ke bue ka tsone kana le batla gore le bue le nna ka sengwe mme le sa bate ke dira kgatiso le mpolelele ko tlase mo go teng comments kana le tsenye mo maranyaneng a ka go harologana mme ke tla le bona mo kgatisong e tang o siame